Enfant de moyenne, 205 mètres. Laslama nwen akk ay aytmaten d isetma s lḥaṣun wid iqqaren ama d wid ilan mazal di lakul ama d wid iqqaren deg llisi neɣ wid yerbaḥen amkan ad ḥefḍen kra lesnaɛ yeɛni Wid ara d-yuɣalen si ɣer zdat d Ṭubba neɣ Tifermliyin neɣ deg lǧiha nniḍen, wid ara yilin d lɛuqal n tmurt, lemɛalmin n timacinin, lemɛalmin n lebni, neɣ wid yeqqaren ddin ad d-uɣalen d lciyax. Yella kra n nnhu deg wawal n Rebbi fell-aɣ akk, lbeɛda i yilemẓiyen i qqaren, yettwekteb, Ḥares iman-ik ad tbeddeḍ zdat Rebbi am urgaz, Neɣ am tmeṭṭut iruḍa. Zik ila yiwen nnbi isem-is Danwil, yufan iman-is d ameḥbus deg tmurt iberraniyen. Lameɛna imi iḥeṛṛec yerna ibedd ɣef lḥeqq, agellid n tmurt-nni iqebbel-it deg uxxam-is iwakken ara iɣer ad yuɣal d aqeddac its. Ilemẓi-nni d ttlata nniḍen bedden ɣef Ṛebbi, ugin ad ɛebden lmeṣnuɛat n tmurt, dɣa iburek-iten Ṛebbi. Yettwekteb, Ṛebbi yefka-yasen lɛaqel d lefhama di mkul lḥefḍa. Yemken llan wid ittḥessisen iḍ-agi i qqaren deg tmura anida ur ittukaber ara Ṛebbi, anida medden nekkren-t, a leḥbab, ur nekkret ara Ṛebbi kunwi a meyyed, lameɛna ḥerset iman-nwen ad tbeddem zdat Ṛebbi d imdanen iṛuḍan, Cehdet belli Ṛebbi yella, yettɛawan wid itteklen fell-as. Ataya kra n nehu seg wawel n Ṛebbi i wid iqqaren, Ittwekteb, Ur ttḥamil ara yiḍes, ama ad tuɣaleḍ d igellil. Deg lǧiha nniḍen, ittwekteb, Ur ttɛeṭṭil ara ɣef yiḍes. Ruḥet ad tegnem zik i wakken ara tzemrem azekka-nni i leqraya-nwen. Ila amkan nniḍen anida yettwekteb Ḥerset iman-nwen ad tidirem di lehna, ad tceɣlem d lecɣel-nwen, ad txedmem s ifassen-nwen i wakken ara telḥum s ṣṣfawa. Acḥal i yeshel i win ibeɛden ɣef wat uxxam-is ad iwexxer deg ubrid lɛali, ad yeǧǧ leqraya, ad itbeɛ leḥram. Awal Ṛebbi iqqar-aɣ Ur ttḥamilet ara ddunit wala leḥwayeǧ ilan di ddunit. Llan wid iqqaren, ittaǧan iman-nsen mebla lqut, tessen kan lqahwa d ddwa, ttruẓun iṣurdiyen-nsen ɣef ayen nniḍen, daymi yettwekteb, ama tsettem, ama tessem, ama txedmem ayen nniḍen, xedmet-tt i lɛaḍim n Ṛebbi. Ma ur tṣeḥḥa ara lǧetta n bunadem, ur izmir ara ad iḥfeḍ. Ṭumubil ur iteddu ara mebla lgaz, akkenni lǧiṭa ur tezmir ara ad texdem mebla lqut. Nnig akk leḥwayeǧ-agi, ḥefḍet ad tagwadem Ṛebbi, acfut kulci iban zdat wallen-is, yiwen wass ad tbeddem zdat-s, ad iḥkem ɣef ayen irkul txedmem deg ddunit-nwen. Ihi, ḥerset iman-nwen ay ilemẓiyen iqqaren, ad tbeddem zdat Ṛebbi d imdanen iṛuḍan, Iqqar-as Ṛebbi i kul ilemẓi ittḥessisen, iḍ-agi. A k-ssekneɣ abrid ara tebɛeḍ, a k-sfehmeɣ, wa ad ilint wallen-iw fell-ak.
A cfiɣ mi qqareɣ ad uɣaleɣ d tatarmlit, acḥal d abrid selleɣ i wid iyi-d-izin ssexṣren lehḍur, Mi xedɛen, ukren lqecc n ttbiṭar, deg yiḍ tebɛen leḥram, sekkren. Lameɛna, imi lliɣ d tamasiḥit, sɛiɣ win i yi-ijemɛen deg ubrid n lewqam. Sidna Ɛisa mačči d tamacahut kan, a leḥbab. Mačči d yiwen n nnbi yeddren zik, iruḥen tura am yiḍ. Sidna Ɛisa yedder ass-agi ɣer uyeffus n Rebbi ad icafeɛ ɣef wid itteklen fell-as. Sebɛa meyya iseggasen uqbel i ilul Sidna Ɛisa, ikacef fell-as yiwen n nnbi, yenna, ad ittusmi amḍebber n lɛaǧeb, ad ters lḥekma ɣef tayet-is. Win ittqibilen Sidna Ɛisa i wakken ara yessers lḥekma n tudert-is deg ufus-is, win issutren Sidna Ɛisa ad yuɣal fell-as d amḍebber, ur s-iɛreq ara ubrid i win-nni. Ḥassiset i wayen i d-iqqar gma-tneɣ ijerrben Sidna Ɛisa, yufan deg-s amḍebber ilhan. Tura yefka-yi-d ul ajdid, ikkes fell-i leḥzen, yefka-yi-d lferḥ-is, yenna-d seg wawal-is, akken huɣ, a k-ssekneɣ abrid ara tettebɛeḍ, a k-sfehmeɣ, wa d ilint wallen-iw fell-ak. Umneɣ s wayen i d-yenna, alaxaṭer tura zemreɣ ad xedmeɣ lxir i bɣiɣ, zemreɣ ad xḍuɣ i ddnub. Imi Sidna Ɛisa yella seg wul-iw. Kra n win yumnen yis-s ur ittili ara unegzum fell-as, lameɛna win ur nettamen ara yis-s illa unegzum fell-as ɛla xaṭer ur yumin ara s yisem n Mmi-s Ṛebbi awḥid. Lumuṛ-is lhan, win i ten-iḥerzen seg wul-is. Mkul aya-s, uḥwaǧeɣ lhu n Sidna Ɛisa Amḍebber yelhan ur nɣelleṭ ara maḍi, ɛla xaṭer iẓra ayen yellan seg ul n leɛbad.
Ɣef wayagi, yaw n nnehhiḍ-agi, a ilmeẓiyen, ibeddun tikli-nwen deg ddunit, kunwi iḥwaǧen amḍebber ara ken-yessegnen abrid, qablet Sidna Ɛisa am umeslek-nwen, dɣa ad awen-imel abrid i ken-ilaqen, mačči kan i wakken ara terbaḥem, ad tefṛeḥem.

Inkun tḥesbem imeslayen-agi mačči fell-awen, ur teḥwaǧem ara Sidna Ɛisa imi tesɛam ddin-nwen. Gma-tneɣ, isɛa awal fell-awen. Ɛla xaṭer ayetma, Sidna Ɛisa mačči d ddin, mačči d ddin am yiḍnin am tineslemt neɣ am tin irumyen neɣ am tin n ccinwa, walakin Sidna Ɛisa D Ṛebbi d tidet, d Ṛebbi d tudert. Arxaṭer Ṛebbi yusa-d a lqaɛa seg lebden yettmeccabi n rim dnuben, yeɛni asmi i d-yusa seg lebden n Ɛisa, i d-iṛuḥ ɣer ddunit, i d-ikcem ar ddunit, iwakken ad immet, ad ifk tudert-is bac ad aɣ-d-iḥyu. Axi neqqar nekni imezwura s teqbaylit qqaren Lenbiya takkit ur qbilen ara ad ḍemnen lumma zdat Rebbi ala Sidna Ɛisa ɛla xaṭer iwakken iwakka i d-yusa Rebbi seg lebden lɛebd iwakken ad ixelleṣ ddnub l-umma, wi bɣan ad ittwasellek yeqbel Ɛisa ass-a seg wullis, wer d ldint wallen-is, wer d iẓer tidet. Nekki d aqbayli a yetma, lliɣ am kunwi merra, lliɣ ɣur-i ddin, walakin akken d-nniɣ yakan, Ddin ur imeḥḥa ara ddnub n bunadem. Ddin ur d-ittak ara yeɛni belli ad nissin ɣur-neɣ lexbar yeɛni nṣeḥ nruḥ ɣer lǧennet neɣ yekkes fell-aneɣ ddnub. Ɛisa, win yumnen yis-s, asmi i umneɣ yis-s, yekkes-iyi, yemḥa-iyi ddnub-iw. Yefka-yi-d lehna, yefka-yi-d lɛafya, ɛlaxaṭer s wayagi umneɣ belli Ɛisa d Ṛebbi n tudert, yesɛa tazmert a ɣ-ikkes ger ger lbidɛat i nesɛa, imi nxeddem wala ma nesɛa ddin zik. Walakin ay tmeɛ kunwi i d-ittḥessisen, tzemrem ad tettusellkem, qeblet-t seg wulawen-nwen.

Imi ur truḥem ara ɣer likul. Wid iɣran, zemren ad ẓren s wallen-nsen ayen yettweketben deg wawal n Rebbi. Ur aḥwaǧen ara ad tteklen ɣef ayen qqaren medden, ala d awal n Rebbi ay d ṣṣeḥ. Medden sɛawajen imeslayen. Ihi, ad ketbet-aɣ kunwi iɣran, ssutret-aɣ. Ayen ur tefhimem ara, ad awen-neǧǧaweb s wayen yettwaketben deg wawal n Rebbi. Ur sseḍḥit ara ad aɣ-tessutrem kra n tektabin ara awen-yesfehmen abrid n Sidna Ɛisa, ama s taɛrabt, ama s teqbaylit, ama s tefransist. Ataya lɛelwan-nneɣ, Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nuba Lexbar Lxir, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥessiset mkul tlata ɣef lɛecra deg yiḍ, inuba agi a wen-ittasen si Radio Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres. Ad ken-ibarek Rebbi, ad awen-isken abrid lbaraka, ara tetebɛem deg ddunit-nwen.